Okay, omuri ba Rubirizi News Center webare kuba nogyenda naitwe omu maisho n'okuba notuforowinga. Eky'okuba nokora nikiba kiri eky'amaani. Orakora eri izooba obu ati, Nitwenda kumanya Rubirizi Disiturikiti aha bikikwatiraine nana eby'enkurakurana. Nikigambwa ku omu mwaka ogw'enkumi ibiri obu Rubirizi Disiturikiti etakabaire Disiturikiti ya Rubirizi, ekaba eri Konsituwensi ya Bunyaruguru, aba Bunyaruguru Developumenti Saako bakarugayo baatunga ekiteekateeko eky'okugira ngu baabaase kuba nibateekaho engira ei bakubaasa kuba nibagyenda omu misana n'okwebiikira bwanyima y'okureeba bamwe omu bantu batakwenda kwebiikira aha nshonga z'okubinga oburo omu maka gaabo. Nikigambwa ku bamwe nibeetegyerezaho nibagira ngu bakasitoma baareeba ekintu ekyo baareeba ngu omuntu naakurura enda takukurura okwebiikira nka His Excellency Pulezidenti Yoweri Museveni nk'oku akuba naabigamba nti omuntu osemeriire kuba nookurura enda oine kuba noogira eki waabaasa kuba nooyebiikiraho. Omugyenzi Jack Kabusingye hamwe na n'abandi bafiire matsiko na n'abandi abantu abariho nk'aba Former Chief Justice Bart Katureebe Nibo bashutamire bakagira ngu aa reka tutandikaneho nana enshonga egi tureebeke nk'oku twakasa kuba nitubinga obworo omu runyiriri rwaitu. Hamwe n'okureebeka ngu baareetaho enkurakurana, ninteekateeka ngu abo nibo bakozire kihango okureebeka ngu hakiri aha disiturikiti ya Rubirizi bwati buri omwe naayemanya ekigambo okwebiikira bakeegyesa okwebiikira okuruga omu mwaka gw'enkumi ibiri okuhitsya obwati enkumi ibiri abiri n'ebiri nooraangwa enkurakurana eriyo neegyenda omu maisho. Reka tuhurikize bimwe omu bigambo Ei bariyo nibatugambira, tureebe enshonga ahabwaki bakozire Obunyaruguru Development Sacco baasa kwebiikira obumanye ngu kandi noza kuba notunga nyentsya. Webare.
Bunyaruguru Development Sacco eizooba eri twaba twine orukiiko rwa boona oru barikweta Annual General Meeting kandi ey'omurundi gwabire na gumwe. Bunyaruguru Development Sacco nk'oku orikukimanya ekatandika omu mwaka gw'enkumi ibiri kwonka itwe Sacco ku turikwanzurira baamemba, nitwanzura omwaka gwaitu nigutandika kibanzo omu kw'okubanza kandi gwehendera ebiro ashatu na kimwe by'okwezi kwa ikumi na ibiri. Mbwenu aha tuhika nitwanzura eby'omwaka enkumi ibiri abiri na gumwe. Eby'omwaka ogwo ogw'enkumi ibiri abiri n'ibiri nituza kubanjura enkumi ibiri ikumi na ishatu, enkumi ibiri abiri na ishatu. Kwonka orukiiko nk'oku warureeba rwaba rurungi, baamemba baiza baingi kuruga omu zooni zitari zimwe na zimwe kandi ekitari kya buri kiro hati waareebamu na baamemba abarikuruga Kitagwenda Ahabw'okuba kitagwenda oku baamemba ba Toolsa nituza kwigurayo buranki.
Ekyabatemeserize kugira ngu mutandikeho saako egi n'ekiki? Saako egi tukagitandika ahabw'ebintu bibiri ebikuru munonga. Eky'okubanza tukaba nitwenda tureete entunguuka omu bantu kwonka twashanga abantu bataine sente kandi esente

Hati ntuha nka looni ya school fees. Abantu baingi bunyarwa n'obu turiyo tutandikire obundi eby'enshomesa bitarimu maani maingi, omuntu akamara siniya ya mukaaga, ya kana abura sente ezaamongyerayo. Kwonka hati tukatamu porodakiti nainga tukatamu obuhereza bw'okuha omuntu oyaaremeerwa school fees. akagyenda akaheera omwana we. Ku ya netandika enkumi ibiri, omwaka gwa enkumi ibiri, okareba ebintu ebi yo nekora, okareba nesente ezi eriyo ezitwarisa, turi omu biriyoni emwe, twatandikise esente nkye munonga, miriyoni nka kikumi, noreba ngu Bunyaruguru Development Sacco eriyo nekora. Eriyo nehereza abantu loans, nebereza, nebombekyera amatanka, abantu bariyo nibavuga piki, wareba nka Bunyaruguru. Ahawaaho omu tawuni yaitu n'omu byaro twine boda zirikurenga enkumi ibiri kwonka waashanga abo abaana boona half of them bari aha motor vehicle loans bari omu byaro nibeetunguura noteekwa kwikiriza ngu obunyarwanda eriyo neeyamba omuntu wa buriijo owansi.
Hati nka Nyebunyarugu sacco, niyo sacco ekundahukira. nanyenda kukora nka finance reporter yangye nyowe every day i have to bank i bank first then i withdraw then nayenda kureeba finance report yangye ningenda omu bank bampuritingire gye. Then kinyamba kureeba enshohozano ki na mentors kandi nibampa loan ntandika kukoresa kakye kakye in fact nobwa covid twaba tuwarizemu notwakwasirwe ki notwakwasirwe munonga nka nyine loan mpango kwonka bakangumisiriza ba nasasura mpora mpora kandi nagira nayenda emergency nakuba nyine nkabagyenyi bakunkira batakadipozitingire nibampa sente ngaruka ngira ki nzigarurayo. Itwe nk'abanyakitagwenda
twine okushemererwa munonga nangwa nitwesiimira omuri Bunyaraguru sacco ahabw'obuheereza burungi obu etwe neetuha na munonga itwe abahingi b'emiti kurabira omuri kitongore kyaitu kya Ecotoras Uganda ahakuba akasente kakye aku turikutunga ak'okusiima abahingi ahabw'okuhinga emiti nitukatungira omu bunyaruguru sacco mbwenu nituteekateeka kugira ngu obunyaruguru sacco tukaabaire tutaine ahu turikutungira ako kasente k'okutuyamba omu kuhinga emiti egi kandi akasente ako tikatuyambire omu miti honka n'ebihingwa ebindi tubaasize kuhinga turikukoresa akasente ako kyabaasa kutuyamba mbwenu nitwesiimisa munonga bunyaruguru sacco kitagwenda disiturikiti ekirikutuma twayenda ngu bunyaruguru sacco eteekeyo eitaagi Obwa hati twine banka yoona eri regularized na munonga nk'ezi empango ngu eriyo nekorerayo. Tihariyo sacco nayo eri fully registered ngu obundi eriyo nekorera omuri Kitagwenda. Mbwenu Bunyaruguru sacco niyo erikugyezaho kutuyambaho kugira ngu ekahikayo. mbwenu nikyo tukushabira ngu yahikayo kateera ekimwe branch obundi tukahirwa twiguzamu accounts tubikamu obusente bwaitu omuntu nobu asharuura akaguza omwana oba ebicoori ahakuba nituhinga munonga ebicoori abikamu akasente ke nikibasa kutuyambaho tuhoone okwibwa n'okuburabura omu mbika y'esente. Amaziina ni Gumisiriza Manuelina, General Manager owa Bunyaruguru Development Sacco. Bunyaruguru niki? Bunyaruguru ni Sacco ey'abantu eyatandikirwe omu mwaka gwa enkumi ibiri kandi ekatandikwa omushaho barikweta late Jack Busingye. Ekaiza ya regisitaringa omu mwaka gwa enkumi ibiri ina obwe eine ba memba makumi ashatu kwonka obwa hati eine ba memba. kashanju kashanju ana n'itaano kandi bunyaruguru egi eine obuhereza obwa rooni, komaasho ab'abashuubuzi, twine abahingi agurikarikya, twine sukuuru fiizi kuyamba abaana b'eishomero abakuba nibenda sukuuru fiizi, twine boda boda roonizi bodaboda tukagitandika tukwenda kuyamba eminyeeto na mbwenu looni zaitu nituzipeginga aha migabo kwonka aba bodaboda nitubihayo emigabo ikumi bakuha looni ey'okuba noyenda ya bodaboda noshashuraho million emwe n'emitwaro ikumi tukuhereza ekikuba kyatsigarayo kugira ngu looni egyo tukatagetinga eminyeeto kandi eminyeeto neyo teine sente so nituba nitwenda tukukyenderezeho kakye ahibanza kandi oyanguhirire kushashura then obeho kandi tuyambire abantu bingi eyinkugambira niyo product eyinyinemu sente nyingi nabantu abakuru bakiija bakyejumbiramu kwonka major lake kikatandika kiri kyokuyamba eminyeeto kandi eminyeeto ya bunyaruguru eyambirwe twine loan eya ba staff ba staff beitu nitubayo akasente bagyenda bebisaho tikikwenda omukozi yakora yagyenda nyikyakare oshange akusabirize. nabo nitubahereza aka loan then twine eyi bakweta short loan emergency ku wakuba oyine loan nitwe kandi okafuna ekizibu kya speed nitukwongyerayo sente zokugira ngu orabe ki omu kizibu ekyo. Ogwo naba ari ata? Ogwo memba ogwe nakuba ari client ari murungi nabika gye nashashura gye mbwenu ebintu bye byona itwe nawe nituba turi gye yonka waba onyegire titukuha kandi emergency kandi ziri zikuremire nitukwongyera ezindi. Nikirigirira aha nkora yaawe then tukuhereza ki sente ezo kugira ngu oyambibwe. Kandi community ya Bunyaruguru, saako ya Bunyaruguru egi eyambire abantu baingi. Kandi ndikwenda kukworeka eky'okureeberaho, buri mwaka nibagaba ei barikweta City Award for the best entrepreneur for the year. Eki n'ekintu ekituhangwire kabiri. Omwaka gwa enkumi ibiri ikumi na munana tukatwarayo abantu baitu bashatu nibakushaba abantu bashatu abu ohaire ahari ziro kuhitsya ahu bari twatwarayo abantu bashatu twayimaginga mu Wiza Wina who was Faaza Rev. Faaza Kaboyi akoreka ahu twamuhaire n'oku yatandikire yawininga he was the best winner of the year Uganda yoona the best enterpreneur Obunyarugwira niwe wakora ki that is the best impact to the community. Twenty nineteen twatwarayo Dan Tumwesigye business man nyakasharu then ogu akatandika naitwe ari street boy twamugurira camera yatandikira aha camera yaiza yatandika yataho studio y'obushushani obukye bwa passport yakura yakura yakura kuhitsya hati abakumumanya ahu ari dan tumwesigye hanyuma yekyo ku twabiire nibatusaba ogundi omwaka twamutwarayo na nabandi nka bashatu hakaba harimu godredo na nabandi na muramagy kwonka dan Again Majid the winner best interpreneur of the year 2019 omwaka ogwa 2020 hizamu covid 2021 hizamu covid so we are going in 2022 nibwo empaka zikukora ki zikugarukayo eza Uganda yona ekyo nikikworeka bunyaruguru niki ya nebasa kusinga Uganda yona emyaka ebiri ekuratene ekikworeka ngu omuntu nemwe ihari ziro emiteka kyakozire ki ekyaro kandi abantu abenkugamba nibantu abokumanya live.
N'ezindi ez'abashubuzi. Abashubuzi noreeba oku bakutunguka bakubiika naitwe ebiza obuhingi hati nituha neza boda boda eminyeeto yaitu kugiha emirimo kandi eki tukikozire kurungi nakyo nikitambura kurungi. Nooreeba ngu ekiteekateeko kyaabo nikiri nikihikiirira?
Kurungi munonga ahabw'okuba kutwee twatandikire turi ba memba makumi ashatu hati turi abantu kashanju tukatandika tukuha looni ahabeire nakirayo million emwe. Hati akukira ena nitumuha miriyoni asatu nakuba aine ekyapa na makumi atano nituzuma. Tukatandika abantu abe babikire sente obwire obwe boona bakaba batakwikya miriyoni asatu konka hati waba noreba tubikire miriyoni biriyoni emwe na miriyoni magana atano. Tukatandika omu looni zari omu miriyoni nka abiri na mukaga hati waba noreba biriyoni zetu esente esente ezitwine omu looni zi. ziri omu biriyoni emwe na miriyoni magana ana n'ezindi sente biriyoni ibiri na miriyoni biriyoni ibiri na miriyoni magana ana n'ezindi sente
ebizibu tibikubura nk'ekibiina ky'abantu baingi ninga shi sacco erimu abantu baingi kandi erikwehoza sente twinemu eky'obunyagi harimu abantu abataine mutima murungi gw'okusasura nangwa sente n'obu zitabuzire kwonka atakwenda kusasura. Twinemu ekizibu ky'abantu beitu nibahoza ahantu hingi hingi. Yaaza omu Commercial Bank ayohozayo, yaaza omu Sacco era ayohozayo, yaaza omuri egi ayohozayo. Hati kimureetera loonizi kumubaho nyingi n'ensasura nayo ekigireetera yaatataganamu omu kusasura kurungi sente.
Tworekyereire ebintu bingi. itwe oku na nakugambire ni kurora ngu abantu baitu baruga omu bworo baruga obu bari hati omu mbeera ezi baza omu mbeera ezindi tworekyereire kugira ngu abantu baitu tubakunge bareete sente nyingi tukugure emigabo kugira ngu n'esente ezi tukwiha omu bitongore ebindi nka micro finance support center oku ku kugira ngu tuzihoze ba memba kandi ka interest katembeho abantu itwe twekoremu omurimo tugure emigabo tukorese sente zetu nkye ezeetu ezi twine tutemu amagoba amakye gatari maingi. Tworekyereire nituza kwigura buranki Kitagwenda oku bwaba wakibuuriire kandi ekyo nikyongyera emirimo ahabw'okuba nitukoresa abakozi ikumi na babiri kandi nituteekateeka kwongyeramu bana ebiro bitari bya hare. Mbwenu tworekyereire ekyo kugira ngu n'abantu twataho twayigura buranki n'abantu baitu tubahe emirimo. bakore kandi nabo boona tubibinge omu bicweka byaitu, tubibinge omu maka gaitu, tubibinge n'omu bicweka ebi turikurugamu. Kugira mwatandika nimureba ngu mwine nk'oku muriyo nimurwanisa obworo? Kurungi munonga. Abantu bari ab'okuha obujurizi. Hati nyowe nkandemire school fees naaheera omwana, hati omwana naareeberera famire. Hariho nk'omukadde Nyebirweki, we niwe waakaterera oku. Aine omutabani akamushomesa, n'abandi baana hati nibakora kandi nabo bamureeberera.

nk'abanya-Uganda kukuza famire zaitu kukuza ebyanga ebitukurugamu n'eihanga eri twaba tutabaikire. Twaba nitukorera enda yonka, purezidenti hariho obu arikugyeta ekida kyonka kugira ngu eihwe zoona ezi waakora ozirye. Ebi waahinga waasharuura byona, sente ku waziihamu, ozirye. Tuteekwa kwebiikira, kuguma noobiika ahabw'okuba okubiika kamwe kamwe nigwo muganda. Ku orikuguma noobiika noobiika aha muheru gw'omwaka oshanga oine kihango eki waakubaasa kukora. Kandi sente eziri aha banka for example, nainga eziri omu saako, torikuzishohoza faa. Waakushohoza nooshohoza oine ekigyendererwa kandi oine ekintu ky'entunguuka eki orikuza kukora. Kwonka ka nkuhe eky'okureeberaho, waaba oine sente omu nshaho, waashanga bataahi bo nibanywa obushera, nawe nooza kuza omu kunywa obushera kandi obure obure ku ku zoona ozishohoze. otabikireho kwonka agokuba obikire tokuza orwa eri public holiday ninga rwa ninga buri kiro tokuza kwiruka ahakuba itwe twine obuhereza obwa ATM card kwiruka ngu ogyende oyiheyo sente tihariho kikuba nikikugyemesereza noteekwa kuziihayo obwo bwonka obu oine ekigyendererwa ky'okwihayo ki sente ezo. Hati bunyaruguru sacco ekatandika. Omu bwire obu twabaire turi aho omuri Bunyaruguru tutaine muntu ah'okubaasa kwiha sente, omugyenzi Jack niwe yaabaire naakora nk'aha banka, okyenda sente kukora bizinesi abantu boona bakaba baza owa Jack aha peturooli siteshoni nkahi kuhooza sente. So twagira ngu mbwenu hati ahabw'enki tutakwekwata tukaza hamwe tukasorora esente, abaine akasente abaine akasente tukakateeka hamwe tukaba naguma turi hamwe nitwohoza nitukora ki nangwa omugyenzi gye akaba akahika aha point y'okugira ku waabire ozayo wewe kumwohoza sente akaba akureeta omu sako sako ekuha sente reero oza osasura sako bazita akawunti ye abu ku avoidinga kukora ki kubanja so tuza twatandika sako egyo twagitandikira aha musingye gwa political leadership Ati, LC4, Chairperson wa LC4 akaba ari omugyenzi Jack Busingye yaaba niwe yaaba Chairman wa Sacco. Then akaki- Executive ya LC4 baaba ba members, Executive za LC3, za Bunye- by then ekaba eri Bunyaruguru yoona, current Rubirizi District. Buri LC1 yaiguramu account, nimwo baabaire batungire sente zaabo eza percentage za- ezi baabaire babagana mbwenu 25% ezi zigaruka enyima, nimwo zaabaire niziraba. nahati nizo akawunti ezi wareeba ezi bakugamba ngu harimu akawunti nyingi zitakupafominga gye nizo ezi za LC izi ezi babaire baigwire obwire obwo so kwiha obwe banka yakura tukatandikira omu Magunda House omu kizimbe kya Katureebe by then akaba ari MP wetu nawe n'omwe aha bamemba abaatandikire so twakorera omu kizimbe omwe finally twafurukayo twena ngu tuze haihi twaza aha posita twaza aha posita twakorera omu kizimbe kya Warusimbi Twakorumariramu kumaramu emyaka zeitu nka nka mushanju munana finally twa bank yabaire global bank yarugire omu ba- omu kizimbe kya parish twaba nimwo twaza hati kutwagiire omwe nibwo twatunga idea y'okugura ploti twagiguza ba memba nka hati ba memba twabashaba baikiriza ah, twa- twa- bakontributinga sente ploti twagigura twakora pulaani Twagumizamu hati niho kureeba ahu twahika. Ahu twahika hati niho twabaire twine ekiteekateeko ky'okwenda ngu tuhike aha rurengo orw'okubaasa kutunga baamemba baingi tukakavaringa eishaza rya Bunyaruguru ryona.
Nooreeba ngu ekiteekateeko kyanyu ekyo kiine nk'oku kiyambire omuntu wa Bunyaruguru nainga shi omunyaanyaanya omuntu w'ahansi? Omuntu w'ahansi actually kikamuyamba ahabw'okuba oku obu waareeba ba ejenti abo ababa nibarekogonaizinga, ka twatungire ejenti buri kyaro, ba ejenti abo baakora omurimo gw'amaani, abantu naitwe obu turi aha twine ba members abarikuruga the high the farthest point Kinoko omuri Ndangaaro twine ba memba abarikurugayo, waareeba ba memba abarikuruga Kyabakara aho niho very end Katunguru twineyo ba memba, Kisenyi twineyo ba memba so omuntu wa buriijo sacco egi aine oku agiganiirwemu.
Munonga ekirooto kye nyowe nindeeba ngu am a very happy man, nimpurira nshemereirwe munonga. Ok mutahi wangye ebigambo wabihurikiriza ebyaba nibigambwa byona beitu omu kugambwa ningira ngu twabasa kuba nitwegamu. Baasa kwebiikira oreebeke ngu waaba noyenda kubinga obworo za omuri Bunyaruguru Development Sacco. Bunyaruguru Development Sacco niyo sacco ey'omuntu w'ahansi, niyo sacco eyegyendeire kugyebinga obworo omu maka gaawe, niyo sacco eyegyendeire kuba neegyenda omu maisho n'okureebeka ngu waashomesa omwana waawe kandi waamuteeka aha mutindo. Ndiki Ramadhan, weebare kuba noogyenda omu maisho n'okuba nootukurata aha mukutu gwaitu gwa Youtube, otakaabaire kuba noosubscribinga.